Li ser dêrêjahiya dîroka Kurdistanê, Mîrneşîna Ardalan cihekî taybet girtiye. Mîrneşînek bihêz bû, di hemî qadan de li pêş bû. Rola wê berbiçav bû. Ev jî bû egera ku girîngiya Mîrneşînê di dîroka Kurdistanê de bixuye û mîna beriztirîn mîrneşînên Kurdan bê nasîn. Di navbera salên hezar û sed û şêst û niha, heta hezar û heyt sed û şêst û niha ne hebûna xwe domandiye. Vê mîrneşînê bi qasî heft sed salî xwe li ser piyan girtiye. Mîr Şerefxanê Bedlîsî di şahpirtûka xwe ya bi navê Şerefname de diyar dike. ku temenê mîrnişîna Erdalan li berî hatin û naskirina Ola Îslamê vedigere, ango beriya ku Ola Îslamê derbasî nava xaka Kurdistanê bibe. Bavik û damizrînerê mîrnişîna Erdalan Baba Erdalan e. Bavikê Erdalaniyan e. Tevî ku Şarezor paytextê mîrnişîna Erdalanê ya kevnar bû, bajarê Sinê jî wekî paytextê Erdalaniyan hatibû nasîn. Mîrneşîna Erdelan hemî hoz û eşîrên Kurdan yên li Şarezorê tevlî mîrektiya xwe kirin. Vê mîrneşînê desthilatiya xwe gihand gelek cih û deveran. Mîna bajarê Sinê, Xaniqîn, Keverê û Kerkûkê û heta roja me ya îro jî eşîrên Erdelaniyan li Şehrezor û derdora wê dijîn. Û xwe wekî neviyên Salaheddînê Eyûbî didin nasîn. Mîrên ku di damajoya serweriya Erdalaniyan de li ser textê Mîrneşînê rûniştine û nav û dengê wan di dîroka Mîrneşîna Erdalan de deng daye ev in, Baba Erdalan, Mîr Teymûrxan Erdalan, Mîr Hîloxan Erdalan, Mîr Xan Ehmed Xan Mîr Silêman Xan Mîr Subhan Werdî Xan Mîr Ehmed Xan kurê Subhan Xan Werdî Mîr Xesro Xan Bezreg û Mîr Amanallah Xan Berzek ku mîrê mîrneşîna Erdalaniyan yê dawîn bû. Lê gelek kesên din jî ji bêlî van navên bihurî di dîroka mîrneşînê de li ser textê desthilatê rûniştine. Mîrneşîna Erdalaniyan xwediyê dîrokeke zengîn bû. Pêşketinên ber bi çav têde çêbûn. Ev pêşketin ne tenê ji milê rewşa siyasî ya Mîrneşînê vebûn, lê belê ji milê rewşa çandî, zanistî, perwerdehî de jî pêşketin hebûn. Di sedsala nozdan de Mîrneşîna Ardalan li Rojhelatê Kurdistanê û Mîrneşîna Baban li Başûrê Kurdistanê, Gav û pêşketinên pir balkêş di qadên çandî, zanistî, rewşenbîrî û perwerdeya wêjeyî de avêtin. Di vê serdemê de li paytextê Erdalaniyan bajarê Sineyê dibistanek taybet bi dîrok û bûyerên dîrokî hatiye avakirin. Ev dibistana bi serpereşteya kesayetên berhemdar ku derbarê zanist û wêjeyê de xwedî berhem in birêve diçû. Kesayetên mîna Nalî Şarezorî, Selîm Kurdî, Mewlewî, Xanî û Qobadî û bi dehan kesên gomohra xwe li çanda Kurdî xistine. Di nîveka sedsala nozdan de li vê mîrneşînê dengê jinekê mîna stêrekê li ezmanê zanistê teyîsî. Ev jin Mah Şeref Xanim e, ku bi navê Mestûra Erdelanî Mestûra Kurdistanî jî hatiye naskirin. Mah Şeref Xanim, Mestûra Erdelanî Kurdistanî, Çavên te yên mest ne heman e em ji dil biyanî kirin. Ji dîtina cîhanê re em nekêr û dîn kirin. Helbest van nivîskar, xêzkar û dîroknivîsa kurd Mah Şeref Xanim ango bi nasnava Mestûra Erdelanî û Mestûra Kurdistanî hatiye naskirin. Di sala hezar û heşt sed û çaran de ji dayik bûye lê li gor çavkaniyê nivîskarê kurd Doktor Soran Kurdistanî Mestura di sala hezar û heşt sed û pêncan de ji dayik bûye û sala hezar û heşt sed û çil û heştan di çil û çar saliya xwe de li bajarê Sineyê Rojhilata Kurdistanê koça dawîn kiriye û li Başûrê Kurdistanê li goristana giştî ya bi navê Girdê Seywan ya bajarê Silêmaniyê Spartine axê. Li gor nivîskarê Kurd Doktor Soran Kurdistanî dibêje, Li serdema ku Mestûra ji dayik bûye, bajarê Sinê di wê demê de paytextê Mîrneşîna Ardelaniyan bû. Wê bi xwe navê Mestûra wekî nasnav ji xwe re hilbijartiye û wekî navekî helbestî bi kar aniye. Mestûra Kurdistanî Ji binmala Qadirî bû ku malbateke desthilatdar bû. Keça Ebûlhesen Mihemed Axayê Nezîrê Kurdistanê bû. Bapîrê Mestûra jî birêveberê xezîneya Mîrektiya Erdelan bû. Mestûra Erdelanî bi Xesro Xan Erdelanî re ku mîrê Erdelan bû zewicî.